Nĩ rũcinĩ rwega Jehova Ngai witũ atuĩka wa gũtwarahũra na gũtũhe mĩhũmũ mĩega ya muoyo, na nĩ tũkwambararia rĩtwa rĩake rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũmũgoce na tũmũkumie. Haha tũcemanagia tu rũcinĩ kwĩra Ngai nĩ wega na tũkamũhoya tũtindanie hamwe nake, na atindanie hamwe na ithuĩ, atũmenyerere, atũgitĩre na atwĩke wega. Nĩ amu Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ atwaranaga na andũ arĩa othe makoragwo mamwĩhokete, na arĩa mendaga gũikara nginyoinĩ ciake na gũikara hakuhĩ nake, na ningĩ kũmũmenya makĩria na kũmwĩtigĩra. Nĩ tondũ to gũikara hakuhĩ na Ngai, ũngĩikara hakuhĩ na mũndũ, for example, ũngĩikara hakuhĩ na mũndũ, mũndũ ũcio no akũherere ndagĩka o yothe, no ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ. ndigwĩciria no ũtuĩke wa kwehererwo. Kwoguo gũikara thĩinĩ wa Ngai nĩ kuuga atĩ nĩ ũrarũmĩrĩra maathani make, nĩ ũramwathĩkĩra, nĩ ũramwĩtigĩra na ũgakorwo atĩ nĩ ũmũtĩĩte mũno na njĩra nene mũno. Rũcinĩ rũrũ rwega, nĩ harĩ tabarĩra twĩkaga ĩtagwo Riri Mwerũ, na nĩ ho ngwenda tũkorwo tũkĩgayana kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũkĩire rũcinĩ, o mũndũ nĩ okĩra na matanya marĩa okĩra namo. We nĩ kũrĩ matanya marĩa wokĩra namo, niĩ kwĩ matanya marĩa ndokĩra namo, Kũrĩ maũndũ marĩa ũrenda Ngai witũ akũhingĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, kwĩ maũndũ marĩa ndĩrenda Ngai witũ ahingĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, na mothe no mage gũkorwo magĩkinyanĩra angĩkorwo ndũkwĩhoka Ngai, angĩkorwo maũndũ macio ndũkũnengera Ngai amataware, no mage gũkorwo magĩkinyanĩra. No tugaga rĩrĩa watigĩra Ngai maũndũ, o ta ũrĩa twĩrĩire atĩ, rĩrĩa twamũnengera mĩrigo itũ yothe nĩ amĩkuaga, na agatuĩka wa gũtũhũthĩria mũtũrĩre. Ũguo noguo tũbatiĩ kũmũnengagĩra maũndũ marĩa mothe tũbangĩte gũkorwo tũgĩka, maũndũ marĩa mothe tũkoretwo tũkĩharĩria gũkorwo twĩ namo, na marĩa mothe tũbangĩte gũkorwo tũgĩka mũthenya ũrĩa Ngai witũ atũrokeria. Wona twamũtigĩra agakorwo agĩtũtawara maũndũ-inĩ mothe. We ũrahingũra biacara, ũgakorwo ũkĩrethera biacara ĩyo yaku maũndũ mega, Ngai witũ agatwarana hamwe nawe, Ngai witũ agakuonekanĩra biacara-inĩ ĩyo, na ũgatuĩka wa kwamũkĩra kĩrĩa ũbatarĩte thĩiniĩ wa biacara ĩyo. Eeh nĩ kũrĩ ona kaũndũ kangĩ kegiĩ ũhoro wa andũ arĩa makoragwo magĩetha wĩra. Hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ gwetha wĩra kũndũ fulani, kana kũndũ ũrathiĩ kũringaringa wabici fulani, kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio nĩ kĩndũ kĩa bata mũno nĩ tondũ wĩtĩkio nĩguo ũrehaga kĩĩrĩgĩrĩro. Na hĩndĩ ĩrĩa wĩna wĩtĩkio, ũngĩthiĩ kũndũ ũringaringe, wage wĩra mũthenya ũcio, nĩ ũmenyaga hĩndĩ ĩngĩ ũgĩcoka, Ngai witũ nĩ agakũringĩra kĩama, na nĩ ũgatuĩka wa kũwona. Ona nĩ ũthiaga kũndũ ũgatiga maratathi maku, wĩna wĩtĩkio atĩ. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya ĩmwe no ũkaririkanwo, nĩ tondũ no gũthiĩ kũgurio bairo, na bairo ĩyo yagurio kuoneke kwĩ mũndũ wahĩtũkĩire haha, na agĩkorwo akĩrora wĩra, koguo no tũmwĩte na nĩgetha oke na nĩgetha akorwo akĩ join. Na nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ nake ũkoragwo ona ti wĩra ta ũcio aracaria, ona ti, ndoĩ na kũrĩa ekwambĩrĩria. Ngwenda gũkwĩra we ũtoĩ kũrĩa ũngĩambĩrĩria na harĩa ũngĩrĩkĩrĩria, kana ona nĩ atĩa ũngĩka, koragwo ũgĩtanya ũkĩra Ngai maũndũ marĩa ũrenda na ũgĩtanya na ngoro yaku maũndũ marĩa ũrenda, nĩ tondũ merirĩria ma ngoro nĩmo Ngai witũ atũhingagĩria. Nĩ rũcinĩ rwega? Ee, niĩ hakwa ndĩ na thayũ, Ngai witũ nĩ amenyereire, nĩ anjĩkĩte wega, o na akanduga na kĩheo kĩa muoyo, na ngamwambararia na ngagoca rĩtwa rĩake itheru, na ngathiĩ na mbere na kũmwĩra atĩ nĩ ngwenda ngarĩkia wega. Nĩ ngwenda Ngai ndũũre rũũru-inĩ rwaku, nĩ ngwenda Ngai ũtũũre ũnyonekanĩire, na niĩ ndũũre ndutĩte wĩra waku. Na nĩ tondũ nĩ tũkũhoya grace ya Ngai ĩkorwo hamwe na ithuĩ, o na favor ya Ngai ĩtwarane hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩra Ngai kaũndũ karĩa ũrenda kahinge, nĩ tondũ rĩrĩa kũrĩ rũcinĩ, no rĩo maũndũ mega makoragwo makĩrathwo. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũkĩire, ũkoragwo ũgĩtindania na maũndũ marĩa wĩrathĩire rũcinĩ. Na tugaga kĩambĩrĩria kĩa mũthenya kĩmenyekaga rũcinĩ, kũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ĩra Ngai kaũndũ kau ũrenda akũhingĩrie, na nĩgetha maũndũ maku makorwo makĩagĩrĩra thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ twakwambararia na twagoca rĩtwa rĩaku rĩega. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ. Thengiũ Ngai nĩ tondũ rĩrĩa rĩothe twanagũkaĩra, Ngai witũ nĩ ũtuĩkaga wa gũtũigua. Nĩ ũtwendete Mwathani, na nĩkĩo tũigĩte muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twakwambararia na twagũtĩa nĩ tondũ twĩ gĩtũmi-inĩ gĩaku Jehova. Thĩ witũ wa matu-inĩ tũkĩmenya atĩ nĩ ũgũtũrorera mabataro maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ mothe mũndũ erirĩirie gũkorwo agĩka mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ, nĩ ũgũtũmenyerera ona nĩ ũgũtũgitĩra, ona ningĩ nĩ ũgũtwĩka wega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Thĩ witũ wa matu-inĩ tũkĩhoya gũtugwo nĩwe, nĩ tondũ mĩtugĩre yaku nĩ yerũhaga o rũcinĩ o rũcinĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova Ngai, twetiganĩria moko-inĩ maku Mwathani, tũkĩmenyaga atĩ nĩ ũgũtũtuga na kĩrĩa ũtũigĩire Jehova Ngai, nĩ amu we nĩwe ũtũgayagĩra magai maitũ o rĩrĩa gwakĩa Ngai. Rĩu itũa matu-inĩ nĩ twakwambararia na twagoca rĩtwa rĩaku, na nĩgetha mwathani watũrorera mathĩna maitũ Jehova Ngai, tũkorwo tũrĩ andũ ma kwĩhanda na andũ ma gwĩtũrĩra Jehova. Rĩu itũa matu-inĩ nĩ twakũhoya tũtũre na thayũ, tũtũre na wendo mwathani, ona ningĩ tũtũre tũiguithanĩtio nĩwe Jehova Ngai. Hinya waku ũrogĩa igũrũ ritũ mwathani, umagaranie hamwe na ithuĩ, Twĩke wega Jehova Ngai, tũrangĩre Mwathani, no tũihũrie na ũtugi waku wa magegania Ngai, na nĩgetha maũndũ mega moneke mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩ twagũtegera ciana citũ mũthamaki mwega, iria irĩ thĩinĩ wa mathukuru Jehova Ngai, tũgĩgũthaitha Mwathani ũtuĩke wa kũmamenyerera, kũmagitĩra ona kũmeka wega Ngai. Thĩ witũ wa matu-inĩ mathiĩte kũu kũmatha ũũgĩ, ndagũthaitha Jehova Ngai, nĩ tondũ Ngai nĩ ũihũirwo nĩ tha, ũtũrorere ciana citũ mwathani ũtũrerereire macukuru-inĩ Jehova makĩbundithio nĩ arutani ao mwathani reke mamathe ũgĩ ũrĩa wa ma na ũgĩ ũrĩa wa kũmateithia Ngai no mekĩrĩra rũirigo rwa roho waku mũtheru Jehova ithe witũ wa matu-inĩ ũmamenyerere na ũmagitĩre ithe witũ wa matu-inĩ ona arimũ arĩa mamabundithagia Ngai Meke wega mwathani na ũmahe ũũgĩ wa kũmaigana Jehova, na nĩgetha magayanage hamwe na ciana iria ũtũhete Ngai. Nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa kĩrathimo gĩa ciana Mũrungu ũrĩ tha, tũkĩmenyaga atĩ we nĩwe ũrĩmagitagĩra na nĩwe ũrĩmekaga maũndũ mega. Kũrĩa guothe marĩkoragwo magĩthiĩ Jehova Ngai nĩwe ũrĩtwaranaga hamwe nao. ũrĩa magũrũ ma aciari ao matarĩ makinya Ngai, we nĩ ũgũtũma makinye kuo Jehova na megwatĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twagũtĩa Ngai nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya mũthamaki ũrĩ tha, nĩ tũragũtĩa nĩ tondũ wa gũtũhe thayũ, nĩ tũragũtĩa nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtũhe ũiguano na nĩgetha maũndũ mega matuĩke ma kuoneka Mũrungu ũrĩ tha hamwe na mabũrũri marĩa mangĩ Ngai witũ. thiĩ na mbere na gũtũmenyerera na gũtũgitĩra ona gũtwĩka wega. Ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ndakwambararia na ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa ũguo tũigĩte muoyo mwathani. Thiĩ na mbere na gũtũmenyerera na gũtũgitĩra ona gũtwĩka wega. Jehova Ngai reke arĩa arwaru mwathani matuĩke a kwambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ ũkũmahonia. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tũragũtĩa Ngai nĩ tondũ nĩ tũramenya Jehova Ngai we nĩ wororagĩra andũ mathĩna mao na magatuĩka a gwĩthiĩra na thayũ. Rĩu itua matua tũrorere o mũndũ thĩna ũrĩa arĩ naguo Ngai, na nĩgetha maũndũ maitũ matuĩke ma kwagĩrĩra, na matuĩke ma gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twerathĩra mũthenya wa irathimo Ngai, rĩu kwĩ mũthenya wa Jumatatũ mũrungu ũrĩ tha, tũhe kĩambĩrĩria kĩega kĩa wiki ĩno Jehova, tũhe kĩambĩrĩria kĩega kĩa ah, kĩa mũthenya ũyũ mũthamaki ũrĩ tha, ũrĩ tũhe mũthenya wa mĩaraho mwega Jehova Ngai, ona ningĩ kũrĩtuka thayũ. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Makĩria Jehova Ngai nĩ twagũthaitha o harĩa mũndũ Jehova Ngai athiaga gũtinda mwathani ũtindanie hamwe na ithuĩ no twĩke wega na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru kũhoya na ningĩ gwĩtĩkia in Jesus mighty name amen amen uga amen na Ngai witũ nĩ agũtwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega pastor Gatama, Ngai witũ akumio nĩ ndakuona thĩinĩ wa mĩtambo. God bless you for joining. Nĩ wega nĩ tondũ waku ũyũ ũrathiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Nyeri, kana tugaga Nyeri, Nyeri county nĩkuo ndĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩkuo tũrekĩra tabarĩra itũ ya Riri Mwerũ, na nĩkuo tũgũkorwo tũkĩra Ngai. Nĩ tũkwenda Ngai, ũmenyage nĩ tũkenaga mũno nĩwe, nĩ tondũ wa ũrĩa ũtwĩkaga, nĩ tondũ wa maũndũ maingĩ marĩa ũkoragwo ũgĩtũhe. ona gũtũmenyerera na gũtũgitĩra. Ngai ũyũ ndakoragwo atũtiganĩirie na nĩ tũramwĩhoka mũno makĩria na tũkamenya atĩ gũtirĩ hĩndĩ agatũtiganĩria orĩ kana rĩ. Good morning, hi, o kũrĩa guothe ũngĩgĩkorwo ũrĩ. Tabarĩra nĩ ya Riri Mwerũ eh, na mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩmĩkĩra kũndũ gwĩtagwo Nyeri County, nĩkuo tũrakĩra na watinda atĩa, ah, wokĩra atĩa eh, na ũtanyĩte gũtinda atĩa na nĩ tũrehoka atĩ no kũrĩgĩtuka thayũ. Tũtanyĩte atĩ nĩ kũrĩtuka thayũ nĩ tondũ Ngai witũ nĩ agũtwarana hamwe na ithuĩ nĩegũtũmenyerera na nĩegũtũhe mũthenya mwega mũthenya wa irathimo, mũthenya ũrĩa tũrerethera maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi nĩ tondũ Ngai witũ mĩtugĩre yake yerũhaga o rũcinĩ o rũcinĩ na akoragwo arĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩngwenda kwamba gũcokeria andũ a kũrĩa Kagera AIPC ngatho nyingĩ mũno na ngatho cia mwanya tũratindanirie nao mũthenya wa ira marĩ na medium ya parish ĩyo. na nĩ tũratindire mũthenya mwega na tũraria kiugo kĩa Ngai na njĩra ya wariĩ na tũrauga atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ agũtongoria hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ atwarana nawe agũikaragia na agakorwo e hakuhĩ mũno nawe gũtirĩ ũndũ waku ũngĩthũkana na gũtirĩ maũndũ maku mangĩkorwo matakwagĩrĩra nĩ tondũ wĩ hamwe na Ngai na rĩrĩa Ngai witũ atongoririe mũndũ ũgwĩtwo Musa aikaranirie nake matukũ make ma muoyo wake wothe Koguo na ithuĩ tũkahoya Ngai atindane hamwe na ithuĩ na atũmenyerere mũno mũndũ ũgwĩtwo Mĩcĩki kuma kũrĩa mwena wa Ũthaya, ndĩ gũkũ mwena wa kwanyu kauntĩ ya Nyĩrĩ, eh, na nĩkuo tũrakĩmemerekeria live tabarĩra ĩtagwo Riri Mwerũ. Good morning mũndũ ũgwĩtwo Mĩcĩki nĩ ndakuona mĩtambo-inĩ, God bless you. Eh, hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ atwarana nawe atwaranaga nawe na ndagũtiganagĩria atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo gatagatĩ ga thũ ciaku okaga agakũrũĩrĩra na ũkagaga kũhotanĩra, ũgatuĩkania gatagatĩ ga thũ icio, ona thũ igatigwo ikĩũrania atĩrĩ, ĩ kaĩ gwagĩthiĩ atĩa mũndũ gwĩtwo Deacon Simon? God bless you for joining my deacon, Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega. Mũndũ gwĩtwo Emma Kahũngũ onawe nĩ ndakuona ũkauga amen, Jemima mwenyewe onawe ũrakiuga amen, geithĩka mũno harĩa ũrĩ. Deacon Simon Ngai witũ akumio, nĩ ndĩrakena nĩ gũkuona mĩtambo-inĩ na tũrauga atĩ Ngai witũ nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ. Na tũramemerekeria gũkũ mwena wa Nyeri kaũntĩ tabarĩra itũ ya Riri Mwerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩra Ngai nĩ tũkwenda gũtwarana hamwe nawe o rĩu kwĩ rũcinĩ eh, gũgĩkinya gũtuka Jehova Ngai ũkorwo ũtuonetie magegania maku na ũkorwo ũtũhete irathimo mũndũ gwĩtwo Pastor Rebecca Ngai witũ akumio mũno good morning kuma kũrĩa mwena wa Mũnyange ndĩ o hakuhĩ nawe nĩ tondũ ngĩrĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ nĩ tondũ ndĩ mwena ũyũ wa Nyeri county. Good morning na nĩ wega mami witũ nĩ tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩrũmĩrĩra tabarĩra ici wega, we wĩ mami wakwa wa kĩroho mũno na Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega. Good morning, mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩrathĩra ũhoro wa gũtega thamaki. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩthiĩ rũĩ-inĩ akorwo nĩ arenda gũtega thamaki, athiaga na kĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ arĩnyitia iria njega na nĩ arĩnyitia ĩrĩa nginyanĩru na ĩrĩa ngũrũ. ngũru, ĩrĩa ĩkinyanĩrĩte, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa arĩinũka nayo, ĩrĩkorwo ĩkĩmũhe kĩndũ angĩrĩa. Na hĩndĩ ĩrĩa ũngĩthiĩ gũtega thamaki mũndũ ũgwĩtwo Alice Kim, good morning, nĩ ndakuona geithĩka mũno Alice Kim, God bless you for joining, ũmũthĩ ndirĩ mĩena ya kwanyu, ndĩ kũndũ gwĩtagwo Nyeri County, na nĩkuo tũrakĩmemerekeria tabarĩra ya Riri Mwerũ, tũkĩra Ngai witũ, nĩ tũkwenda Ngai ũmenyage nĩ tũkenaga mũno nĩwe, na nĩ tũkenaga mũno nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai ũtũrokagĩria mĩhũmũ ya muoyo. na no tũkwenda Ngai ũthiĩ na mbere na gũtũmenyerera na gũtũgitĩra na nĩ tũretĩkia atĩ Ngai witũ nĩ egwĩka ta ũguo nĩ tondũ ciĩranĩro ciake nĩ ĩĩ na ameni hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ eh, gũtega thamaki ũtegaga thamaki tondũ nĩ ũrenda kĩndũ gĩa kũrĩa kana ũthiaga kũmatha tondũ nĩ ũrenda kĩndũ gĩa kũrĩa na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩaria ũhoro wa gũtega tũtiraria ũhoro wa gũtega tu thamaki rũĩ-inĩ tũraria ũhoro wa gũtega nginya kũ ũthiaga kũruta wĩra waku ũrĩa ũthiaga gũtua macani eh, ĩyo nĩ thamaki yaku ũthiaga gũtega ũrĩa ũthiaga kũhingũra biacara yaku wendagia waru wendagia mboga ũrĩa ũthiaga gũkorwo atĩ nĩ ũrahingũra hardware yaku ona kana harĩa ũtindaga na maũndũ marĩa mothe ũgĩkaga tũgakorwo tũgĩthaitha ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ harĩa mũndũ ũmwe witũ atindaga hakorwo harĩ ha kĩrathimo na mũndũ arĩinũka anyitĩtie kĩndũ moko na arĩinũka arĩ na kĩrathimo na arĩinũka akiugaga ti itherũ nĩ njemanĩtie na ngai ũyũ mũnene nĩ njemanĩtie na ngai ũyũ mũtugi nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ mũthenya wa mandĩ tũkwĩrathĩra irathimo cia rũcinĩ cia mĩaraho na cia hwainĩ na cia kiumia gĩkĩ gĩothe gũthiĩ na mbere nĩ tondũ ngai witũ atua gũkũrathima akũrathimaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire no wĩcirie rĩngĩ ũkũrathimwo rũcinĩ no ũkore ngai witũ abangĩte gũkũrathima mathaa ma mĩaraho no wĩcirie ũkũrathimwo mathaa ma mĩaraho no ngai nake abangĩte gũkũrathima rĩrĩa kũrĩtuka ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩtinda harĩa ũgũtinda mũndũ gwĩtwo jemima kuma kũrĩa mwena wa gĩthurai 45 hĩndĩ harĩa ũgũtinda ũtinde ũkĩmenyaga atĩ ngai arĩ hamwe nawe arĩ sikimu ona ũkĩagĩraga mũno korwo ũkĩmenya atĩ kwagĩra kũu wagĩrĩte kairĩtu nĩ ngai ũgũtindania hamwe nawe na nĩ ngai ũgũkũrũmbũiya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngai witũ atũrũmbũiya atũrũmbũyagia mĩĩrĩ itũ agatũrũmbũyia agatũhe afya agatũrũmbũyia mawĩra-inĩ maitũ agakorwo arĩ hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe tũreka agatwarana hamwe na ithuĩ na ndatũtiganagĩria na ũguo nĩguo tũrehoka nĩ agwĩka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ Ngai wa ma na nĩ Ngai mwĩhokeku ngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Ezekiel Ezekiel 32, kamũhari kau ga ithatũ, kaugaga atĩ niĩ mwathani mwene hinya wothe, nguga atĩrĩ, nĩ ngũgũikĩria rũgara rwakwa e, e, rwa gũtega thamaki, ndũrĩrĩ nyingĩ ciũ- ciũnganĩte, na ndekie, e, na ndeke ikũgucĩrĩ- a, ikũgucĩrithĩrie ũrĩa rũgara, ũrĩ rũgara-inĩ rũu. Igũtware rũteere-inĩ rwa iria, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mũgambo wa Ngai waria, Ngai witũ akĩaria, aragia mũgambo wa kũhinga, nĩ tondũ nĩ aumaga kiugo gĩake thutha na agathiĩ agakĩhingia, na agakĩhingia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ auma kiugo gĩake thutha, mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ tũraria ũhoro wa gũtega thamaki, na tũraria ũhoro wa gũikia ndwano harĩa yagĩrĩire, Ngai witũ nĩ ndĩretĩkia atĩ nĩ akuma kiugo gĩkĩ gĩake thutha, nĩgetha atũhingĩrie maũndũ marĩa ngoro citũ ciĩrirĩirie, nĩgetha atũhingĩrie maũndũ marĩa tũrabatara ma mũtũrĩre, na nĩgetha tũhote gũkinyũkia na gũthiĩ na mbere. hĩndĩ ĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa ngai witũ aria thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ auga atĩ niĩ mwathani mwene hinya wothe nguga atĩrĩ nĩ ngũgũikĩria rũgara rwakwa hĩndĩ ĩrĩa ngai witũ ahũthĩra rũgara rwake kana ahũthĩra ndwano yake gũgũtwarithĩrĩria harĩa ũngĩtega gũtirĩ kĩndũ kana ũndũ ũngĩgiria ũkorwo ũgĩtahia gũtirĩ kĩndũ kana ũndũ ũngĩgiria ũkorwo ũgĩtahĩrĩra. na hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ gũtega na hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ gũkorwo atĩ nĩ ũrenda kwamũkĩra kĩrĩa ũramũkĩra watwarana na ngai ũrĩtega o kĩrĩa gĩkwagĩrĩire gũtirĩ hĩndĩ ũrĩtega kĩndũ gĩa gũkũ disappoint nĩ tondũ ngai arĩ hamwe nawe nakwĩra atĩrĩrĩ nĩ arĩtũma ũkorwo ũkĩnyitia nyingĩ kũrĩ iria ũkwĩrĩgĩrĩire Mhm. Kwĩ mũndũ rĩngĩ ũgũĩkĩte mathabu akona mũthenya wa Monday athũkũmaga ciringi ngiri ĩmwe kana magana matatũ, no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ Ngai arĩ hamwe nawe, nĩ tondũ Ngai nĩwe ũgũgũteithia na nĩ ekũnengereria rũgara rwake rũrĩa rũrĩ hinya mũno, rũrĩa rũtangĩtuĩkanga atĩ tondũ nĩ rũtegire nyingĩ, nĩ tondũ nĩ egũkorwo arĩ hamwe nawe, nĩ tondũ nĩ egũtwarana hamwe nawe, akwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ngũgũteithĩrĩria.

atĩ nĩ arĩreka ndũrĩrĩ nyingĩ acio mũrigainie hau ũkoragwo ũgĩtegera, hau mũrigainie na acio mũrutithanagia mbiacara nao, nĩ marĩmenya atĩ nĩ Ngai ũkũnyitĩte guoko, nĩ marĩmenya atĩ nĩ Ngai ũharũrũkirie rũgara rwake, nĩgetha ũkorwo ũkĩrũhũthĩra mũthenya wa ũmũthĩ gũthiĩ na mbere. Nĩ tondũ arĩtũma ũtege nyingĩ, ona ũmarute ũira atĩ ng'ania ũmũthĩ nĩ arathimwo na irathimo cia mwanya. Nĩ kũrĩgĩa na ũira rĩrĩa kũrĩkinya hwainĩ, atĩ mũndũ ũyũ wa Ngai ũmũthĩ nĩ anyitwo guoko na njĩra nene mũno. Nĩ tondũ Ngai auga atĩrĩrĩ, nĩ ngũgũikĩria rũgara rwakwa rwa gũtega thamaki. Na mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrĩa we wĩkaga, nĩkĩo Ngai witũ aranyita guoko. Wĩra ũcio ũrutaga nĩguo Ngai witũ aragũtongoria harĩ guo. Arĩa marutaga mawĩra ma, ma kanua ta ithuĩ wa karonji, tũrutaga wĩra wa kwaria. Ngai witũ atũhe ciugo cia kwaria. Ngai witũ atwarane hamwe na ithuĩ. We ũrutaga wĩra wa moko maku. Ngai witũ arathime moko macio maku na nĩgetha wĩra ũrutĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Auga atĩ nĩagũkũ, nĩagũkũikũrũkĩria. Nĩ arakũharũrũkĩria rũgara rwaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kũguo hĩndĩ ĩrĩa ũrĩthiĩ gũkorwo ũkĩnyitia thamaki yaku, Ngai ndarĩreka ũnyite kĩũra, arĩreka ũnyite thamaki ĩrĩa ũngĩinũkĩria ciana ciaku irĩe na ihũne thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twakanja ũhoro wa kũnyita ciũra mũtũrĩre-inĩ.

In fact ona ndũgĩcokagia rũĩ nĩ gũthirĩka tondũ ũragia atĩ rĩu gĩkĩ nakĩo kĩreciria nĩkĩo ngũkĩte gũtega, ũgoka ũgĩkĩoya ũgagĩtiga handũ keheri-inĩ kana ũgagĩtiga handũ ihiga igũrũ tondũ kũrĩa rũtere-inĩ rwa rũĩ gũkĩrĩ na mahiga mekuo, ũgĩtigaga hau gĩgakuĩra hau. Na nĩkĩo twerathĩra mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ witũ ũrĩnyitia kĩũra nĩ tondũ kĩũra rĩrĩa ũngĩkĩnyitia ũngĩgĩtiga hau rũĩ-inĩ kana ũngĩgĩtiga hau ihiga igũrũ. twahoya ngai tũnyitie thamaki na tũnyitie iria noru wega nĩgetha tũrĩinũka twĩna kĩndũ moko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu we gũthiĩte biacara-inĩ yaku ngai arokũhe thamaki ĩrĩa noru arokũhe baida ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ kũringaringa kũndũ agĩcaria wĩra agatuĩka disappointed tondũ erwo ti ũmũthĩ kana agatue akerwo gũtirĩ wĩra kĩu nĩ kĩũra nĩ twaregana na ũhoro wa kĩũra thĩinĩ wa gũcaria mawĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angiumagara athiĩ akamathe akinye handũ njĩra-inĩ atuĩke discouraged kana erwo rĩu haha ũrathiĩ hatiuma na wĩra ũkũrutĩka mũthenya wa ũmũthĩ akahũndũka ngoro yake ĩinamĩte kĩu nĩ kĩũra na nĩ twaregana na, disab- na, na, na ũhoro wa gũkorwo tũkĩtuĩka discouraged thĩinĩ wa mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu twahoya ngai witũ atũteithie na tũikũrũkĩrie rũgara rwake nĩgetha tũnyitie thamaki iria ingĩtũteithia mũtũrĩre-inĩ nĩ tondũ tũhoete ngai nĩ tũkwenda irathimo na kĩrathimo kĩa ngai gĩtiumagwo thutha nĩ kĩeha nĩkĩo twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngai witũ atũtongorie na tũnyitie thamaki iria ingĩtũteithia mũtũrĩre-inĩ o mũndũ arĩinũkie thamaki yake na ainũkie ĩrĩa noru mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu atĩ ndaka na nĩ akareka arĩa makũrigicĩirie magũteithĩrĩrie kũgucia rũgara nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai witũ agũkũrathima na irathimo nyingĩ. Nĩ kũrĩ andũ marĩũka gũkũgucithia nĩ tondũ wa ũrĩa ũgũkorwo ũnyitithĩtie na ũrĩa ũgũkorwo rũgara rwaku rũihũrĩte magũteithĩrĩrie gũtware rũtere-inĩ. ũguo nĩguo ngai twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ harĩa mũndũ agũtinda amũkĩre irathimo nyingĩ nginya ingĩgucĩrĩria andũ aingĩ makwenda mũno makĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu na tondũ ngai witũ nĩ aiguaga na nĩ egũtũteithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ngai ateithĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩruta wĩra wake maũndũ mega nĩmo monekaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na Ngai witũ agũgũkeneria kĩrathimo-inĩ na akorwo agĩkũgiria maithori maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ akorwo arĩ Ngai wa mwena waku akorwo arĩ Ngai wa gũtwarana hamwe nawe. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na ũguo nĩguo twahoya ithuothe atĩ Ngai witũ atindanie hamwe na ithuĩ atũmenyerere atũgitĩre atwĩke wega na atũhe kĩrathimo kĩrĩa gĩtwĩgiĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nä ndä rakena nä we wä kå rä mwena wa facebook må ndå gwä two Deacon simon god bless you so much eh, må ndå gwä two jemima mwenyewe å ragä twä ra na wendithä rie må rata witå antony ng'ang'a mä gethe kana kĩhenjo e mwena wa gĩthurai 45 harĩa thoko ya macungwa happy birthday happy birthday Anthony Ng'ang'a nĩ twakwendithĩria happy birthday kuma gũkũ mĩtambo-inĩ ya, ya, ya nĩ twakwendithĩria uh, happy birthday kuma gũkũ mĩtambo-inĩ ya Ruoro TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Riri Mwerũ na twahoya Ngai hau ũtindaga macungwa mau wendagia ngai witũ akũhe bĩba magĩe na bĩba na nĩgetha makorwo makĩgũrwo maingĩ maingĩ ĩyo nĩyo thamaki yaku ĩrĩa ũrĩinũkia mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesũ nĩtũkũgoca ngai na tũmũkumie mũno nĩ tondũ wa gũtũhe rũcinĩ rwega nĩ tondũ wa gũtũrokeria mũthenya ũngĩ mwerũ mũthenya ũtarĩ watũrwo nĩ mũndũ mũthenya tũtarĩ twawona tũkaratha ũkorwo ũrĩ mũthenya mwega juu tondũ mũthenya wa monday thĩinĩ wa tabarĩra ya riri mwerũ tugaga it is a blessing Mandi. Mhm. E, ũhoro wa kwĩgwatĩra irathimo rĩ nĩ kũrathana kuga na rũrĩmĩ rwaku ũkera ngai nĩ nderathĩra maũndũ mega ngĩkinyithia magũrũ makwa kũrĩa ngũkinyithia mũthenya wa ũmũthĩ ngai ndaithia ta ũrĩa ũtũraga muoyo nginyithia magũrũ makwa kũrĩa irathimo ciakwa cirĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu mũthenya wa ira twĩ kũrĩa uh, kanitha-inĩ wa IPC kagere tũragwatagĩra macabi na ticabi macabi na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agwatĩra macabi Macabi nĩ kuga atĩ nĩ kũhingũra kũndũ gũtiganĩte ti handũ hamwe ti padlock ĩmwe ũrahingũra ũrahingũra kuburi nyingĩ na hĩndĩ ĩrĩa tũraragia ũhoro wa macabi nĩ kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai arakũnengereria macabi nĩ kuonania kwĩna kũndũ kũhingĩtwo ndahoya Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ macabi marĩa tũnengerete mahingũre o kũrĩa irathimo citũ ihingĩrĩirio na nĩgetha twĩhingũrĩre na twĩgwatĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũgĩthiĩ gũtinda Hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ atũnengereria macabi, atũnengagĩrĩria macabi marĩa magĩrĩire, na macabi marĩa mangĩhingũra, tondũ to macabi mothe mahingũraga kuburi yothe kana roko yothe. Macabi specific, macabi marĩa mena bĩba, nĩmo twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai witũ atũne macabi macio, nĩgetha tũkahingũra. Twabatara ũgima wa mwĩrĩ, tũkahingũrĩra. Twabatara kĩndũ kĩrĩa ũrabatara kana nĩ mbeca, Ngai agagũteithia ũkahingũrĩra kũrĩa ũngĩcionera. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu na nĩkĩo twerathĩra mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mwathani mwene hinya wothe atwĩra atĩrĩrĩ nĩegũtũnengereria rũgara rwake rwa gũtega thamaki na hĩndĩ ĩrĩa twanengererio rũgara nĩ kuga atĩ kĩu ũthiaga kũmatha kana hau ũthiaga kũmatha rũgara rũrĩa ngai agũkũnengera nĩ rũgũtahia irathimo iria cikwĩgiĩ na iria wĩrirĩirie na ngoro yaku koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkiumagara amũkĩra rũgara rwa ngai na nĩgetha ũtahĩrĩre harĩa hagĩrĩire na nĩgetha ndũgathiĩ gũikia ndwano harĩa harĩ ciũra wikie ndwano harĩa harĩ thamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu to tuona hĩndĩ ĩrĩa ũngĩ- ũngĩtega thamaki nĩ ũgũkena mũno ona nĩ ũgũikũ- nĩ ũkũinũka ũkenete nĩ tondũ ciana ciaku nĩ irĩrĩa ona we nĩ ũrĩrĩa na nĩ mũgũikara ũrĩa kwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ wega kwĩ ngai nĩ tondũ ngai witũ nĩwe ũtũtongoragia maũndũ-inĩ mothe nĩwe ũtuonekanagĩra, nĩwe ũtũteithagia, na nĩwe twahoya rũcinĩ rũrũ rwega, atũtongorie, atuonekanĩre na atũiguĩre tha, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai aiguĩra andũ ake tha, nĩ atũ nĩ amatũragia igũrũ rĩa tha icio, na nĩkĩo twarahũkire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ tha cia Ngai cikĩrĩ igũrũ ritũ. Jehova Ngai nĩ twagũtĩa, nĩ twambararia rĩtwa rĩaku itheru, wee Ngai ũgocagĩrwo thĩiniĩ wa tabarĩra ĩno ya riri mwerũ. ona nĩ twakũhoya nĩ tondũ wa ruoro tv mũthamaki mwega ũtũtware gĩkĩro kĩngĩ nĩ tondũ wĩ ngai mwega wĩ ngai mũtugi nĩ witũ wa matuinĩ nĩ tũrahoya gũtheremio nĩwe nĩ tũrahoya kuonekanĩrwo nĩwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ jehova ngai kiugo gĩaku gĩatwĩra atĩ wĩ na hinya na ũhoti wa gũtũnengereria rũgara na nĩgetha tũtahĩrĩre thamaki citũ harĩa irĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndahoera mũndũ ũrĩ biacara-inĩ ngai mũnengererie kĩrĩa kĩmũingĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndahoera mũndũ ũracaria wĩra ngai mũhe wĩra kũrĩa ũngĩoneka ngai witũ nĩ witũ wa matu-inĩ ona arĩa makoragwo makĩruta mawĩra gũkũ njua kari-inĩ mũthamaki mwega monekanĩre nĩ tondũ wĩ ngai mũtugi arĩa mathiaga kũmatha mĩgũnda-inĩ jehova njire marathime nĩ tondũ wĩ ngai mũrathimani thĩ witũ wa matu-inĩ nĩwe ũtũmaga mĩ- mĩgũnda ĩciare ona nĩwe ũtũmaga mahiũ maciarane ngai tũrathimĩre mĩgũnda itũ tũrathimĩre mahiũ maitũ ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ ndakwambararia na ndagũtĩa nĩ tondũ we wĩ ngai mũnene wĩ ngai mũtugi na wĩ ngai mũiguatha ndakũhoya jehova ngai ũtindanie hamwe na ithuĩ tũmenyerere mwathani rĩu kwĩ rũcinĩ tũgitĩre rĩrĩa kwĩ mĩaraho ngai na ũtũhe ũhotani rĩrĩa kũrĩtuka thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ wega ngai nĩ tondũ nĩ wiguaga mahoya nĩ wega ngai nĩ tondũ nĩ ũgũtũgitĩra nĩ wega ngai nĩ tondũ nĩ ũgũtũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kiugo gĩaku gĩtwĩrĩte atĩ nĩ ũgakũra andũ aku mathĩna-inĩ ndahoya arĩa me mathĩna-inĩ mwathani ũtuĩke wa kũmakũra na hinya na ũhoti waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu twĩkĩrĩre rũirigo rwa roho waku mũtheru mwathani tũtinde tũmenyereirwo nĩwe tũtinde tũgitĩirwo nĩwe ngai tũmenyererwo na twĩkwo wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu jehova ngai nĩ ndagĩkwambararia na ndagũtĩĩa na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru kũhoya na ningĩ gwĩtĩkia amen amen uga amen nĩ amu amen nĩyo ĩtũmaga maũndũ mega makorwo magĩkinyanĩre, na kuuga amen nĩ kuuga atĩ nĩ gũtuĩke guo. Niĩ ngakwendithĩria mũthenya mwega, mũthenya wa irathimo, tabarĩra nĩ ya Riri Mwerũ, twĩ thĩiniĩ wa Ruoro TV, na wee ũtathiĩte hau page -inĩ ya Ruoro TV, tafadhali thiĩ tu nĩ ndagũthaitha, thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa mwathani tũkũrie TV ĩno twĩ hamwe, thiĩ hau thĩiniĩ wa page ya Ruoro TV kũu facebook. ũraiki ũborũ na ngai witũ nĩ agũkũrathima na agwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu ngai witũ agwĩke wega ngai witũ atindanie hamwe nawe ndahoya ũtege kĩrĩa gĩkwagĩrĩire na ũrĩinũka na thamaki moko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu god bless you god do you good amen amen